ناں اوندا فیاض سکندر پھلاں آلا بادشاہ ہا کیونکہ پھلاں نال حد درجے دا پیار کریندا ہا۔ دنیا جہان دے سارے پھل اوں اپݨے باغیچے اچ لائے ہوئے ہن۔ پھلاں نال محبت دی وجہ توں ایندا ناں فیاض سکندر پھلاں آلا بادشاہ ہا۔ سخاوت دیاں دھماں چڑھیاں ہویاں ہن پوری دنیا دے وچ سخی مشہور ہئی نال نال دیاں ریاستاں چوں غریب غربا آون اپنی فریاد کرن مراد پاون تے لگے ونجن ہک ریاڑے فیاض سکندر پھلاں آلا بادشاہ کچاری لائی بیٹھے اوں علاقے دا ہک غریب نادار آدمی السلام علیکم کیتی فیاض سکندر آکھیا حکم کرو سئیں کیویں آئے ہو بزرگو اوں آکھے سئیں غریباں ناداراں پنن تے دل نہیں آدا کسب جاننا درکھانا والا اگر تو میکوں فلانے باغ دی وچ ایک امب دا بوٹا کھڑے او دان چکریں میں اونکوں کپ کے فرنیچر بنا کے شہر اچ وچیساں اچھی خاصی اجرت مل ویسی میں اپنے بیڑڑا بالاں دا پیٹ پلیساں بادشاہ نے حکم دے دیتا کہ ام دا بوٹا ایکو دان کر دو خوش نیال تھی کہ گھر آیا اتوں ہی کوہاڑا چایا اے امباں والے باغ اچ پہنچ گیا مارکا این ون کے جو ہی امب دی منڈی تے ٹکا مارا ہک ٹکئی مارا تے بیا ٹکئی مارا وچوں گڑ پول آئی گھور آئی اوندے توتے رہنے توتا پلو پلو پلو کریندا ہویا بہر آن بیٹھا اون آکھے بزرگا میرا گھر نہ بن میرے بالاں کو بے گھر نہ کر

انہاں پیساں نال توں اپݨے ٻالاں دا پیٹ پالیں، اللہ میݙے ٻالاں کوں پلیسی، میݙے ٻال ای بچ ویسن، تیݙے ٻال ای پل پوسن۔ کہکا مارا لکڑ ہارے نے، اوں آکھیسیں واہ واہ کے کھمباں دی مٹھ، تئیں کیا پیسے وٹݨے نے تے میݙے ٻالاں ٹکر کھاوݨا ہے۔ اوں آکھے کوئنہ بادشاہ، کوئنہ لکڑ ہارا، میں عام طوطا نہ، جیڑھے ویلے تو میکوں بازار وچ گھن ویسیں تو آکھیں کہ طوطا اپنا مل آپ کریسی وت ڈیکھیں کہ میڈے مل کیویں پوندن ایں منی چا پنجرے دے وچ طوطے کوں کھت کے شہر وچ گھن آیا مارکا طوطا وکاؤ طوطا وکاؤ فیاض پھلاں آلا بادشاہ او وی اتھائیں موجود ہئی۔ جیلھے طوطے دے بارے سنڑس گاہک لگنڑ لگ گئے۔ او آکھے طوطا اپنڑا مول آپ کریسی۔ بندے آکھن بھئی طوطا ای کڈہیں اپنڑا مول آپ کیتا۔ اوں آکھیے اے عجیب نسل دا طوطا ہے۔ گالھ بادشاہ تئیں پہنچی۔ بادشاہ فیاض سکندر پھلاں آلا خود طوطے آلے کول ٹر کے گیا۔ اوں آکھیا بھئی چاچا طوطا وچیندیں؟ اوں آکھیا جی ہا ویچنڑ واسطے گھن آیاں۔ قیمت مونکہ قیمت ہوتا آپ دسے سی مونکہ سی دساؤ تو میاں مٹھو تیری کیا قیمت ہے وہاں کہ میری قیمت دو ہزار رہا پہ دو ہزار روپیہ بادشاہ نے دو ہزار کٹھا لکڑ ہارے کو دیتا توتا کیتا توتے نال مٹھیاں مٹھیاں گالیں کیتیاں فیاض سکندر پھلاں والا بادشاہ توتے کو محل چ گیا مارکا فیاض سکندر دا جیڑی گھر دی کہانی آئی ان دی زال جیڑی آئی بڑی ہی بد مزاج آئی کڑک ہئی فیاض سکندر دی اوندی بالکل نہ بنڑدی ہئی او علیحدہ محل وچ رہندی ہئی فیاض سکندر علیحدہ محل وچ رہندا ہا فیاض سکندر ڈینہہ پھلاں نال کھیڈدا ہا راتی طوطے نال مٹھیاں مٹھیاں گالھیں کریندا ہا اور اوتھے سو ویندا طوطے دیاں دھماں پوری ریاست وچ پے گئیاں مارکا بادشاہ کو شکار دی شوق ایک جڑے فیاض سکندر پھلا والا بادشاہ شکار دی نیت دوتے شہر تو باہر لگا گیا توتا محل جرائے ان دی تریمت کو پتہ لگا اون نوکراں کو آکھیا ونجو بادشاہ لا توتا چاہو توتا چوی چاہیا توتا بڑا سیانا جیڑی کاجو توتے کو کھواوے آکھے میں جی کوئی سونی بئی ڈٹھی بھی توتا آکھے کہنا سی تو تا بلا دی سونی ہے تیرے رنگی سونی تا اللہ پیدا ہی نہیں کیتی واتو بے بدام کھواوے بس ونو وان دے میوے کھاندا بیٹھے توتا تاریفاں دے پول بدی بیٹھے

بیا توتا کوہ کے اوں دا قیمہ بنا ڈتا شاہی توتے کوں اوں بچا گھدا کچھ ڈیاں دے بعد فیاض سکندر پھلاں دا بادشاہ آ گیا اوں اگے میرا توتا اوں اگے ملکہ کولے ملکہ توتا اوں اگے میں کوہا کے کھا چھوڑے اوں میں نال بدتمیزی کیتی

انہوں آکھیا ہن انہوں آکھیا میں گال کر آیا ہاں تیری شادی کریندا پیاں پھلاں با شہزادی نال پھلاں با شہزادی کون ہے انہوں آکھیا فلانے نگرے دی ایک بادشاہ ہے اون دی او دھی ہے پھلاں نال پیار کریندی ہے جویں تو پھلاں نال پیار کریندے تو خود ایک پھل ہے او وی ہک پھل ہے دو پھل آپس وچ مل ویسن میں کو خوشی تھی سی اوں آکھے ول اوں آکھے میکوں خط لکھ دے میں ویندا پیاں توتے کو خط لکھ دیتا توتے خط چونج اچ پاتا پھر کالی ماروس مارکا پھلاں با شہزادی تخت دوتے ستی پئی آئی چدھاروں پھل وچھے پئے ہن ای ونج کے سینے دوتے خط رکھا یوں ہی خط پڑھا قاصد طوطا ڈٹھس پھلاں با شہزادی نے فورا ہاں کر ڈتی۔ طوطا تعریف فائنل کر کے معرکہ اڈدا آندے گاندا آندے جھمرا پیندا آندے فیاض سکندر پھلاں آلے بادشاہ آ بجلوں جنج ٹر پئی ڈوجھی نگری آ گئے۔ نکاح تھی گیا ہن بیل بلہائے سی دلہن کو اتو توتا ادا آندے حالیں اپنی نگری کائی میل پرہائی سیال سکندر پھلاں والے بادشاہ نے اپنی ریت کو آکھے کہ تساں ونجو میں کل آساں آج رات ہی آساں اتھاں ہی راسوں کل صبح تساں پھلاں دے گلدستے سڑکاں تے پھل وچھا دیوائے تاکہ پھلاں با شہزادی کو پتہ لگے کہ بھی میں ہی کوئی بادشاہ ہاں تھوڑا فخریہ انداز دے وچے گال کی توس مر کا رئیت والا ہی پھل پٹن لگ گئی راہ سجاون لگ گئی محل سجاون لگ گئی رات ہی کو بادشاہ ستا سویر نال بادشاہ دی اکھ کھلی تا گھوڑا کو نہیں مر کا ہی پیرا چایا تا نال ہی ندی آئی ندی تو گھوڑا ٹاپ گیا بادشاہ پچھو ٹاپ گیا ملکہ اٹھی ڈٹھوس تھا بادشاہ ہی کونی گھوڑا ہی کونی اون پیرا چایا او پیرا چیندی چیندی او ہی دریا ٹپ گئی توتا اٹھا نہ بادشاہ نہ بادشاہ دی ملکہ نہ گھوڑا پلو پلو بدا کرے جنگل دا چکراٹا مارا کتھاں لبھن وقت آ گیا ڈوجی شاہی داخل تھی گئے بک کنگال کش کونی نہ کھاون نہ پیون غربت زوال جیڑا آئی نا فیاض سکندر پھلنا والا بادشاہ اون منڈی دے وچ پلے داری دا کام شروع کیتا جیڑی آئی نا ملکہ پھلنا بادشاہ زادی او شاہی دسترخوان تے لیبر دیاں روٹیاں پکیندی ہئی لنگر دیاں او روٹیاں پکاون لگ گئی جیڑھا گھوڑا ہا مر کا او ایک ٹانگے تے چپدا ہا تو تا ہن نگری جھریں دا ودے سچیں دا ودے کہ نہ یکاں کو رلیساں ولا وسیساں وت میرا دل خوش تھی سی وت بادشاہ میں تے دو ہزار بھرا ہا تے میں او ڈو ہزار دی قیمت لہونی اے میڈا عشق اے فیاض سکندر پھلاں آلا بادشاہ مار کا ہکڑے طوطا ڈیدھے تاں گھوڑا ٹنگ اچ جتا ویندے سنجان گھندے کہ طوطا گھوڑا اوہو اے اوں ونج کے کوچبان گھوڑا بدھے ٹانگے تو ودھائے سی گھوڑے کو بندھس کان اچ ونج کیا کہوں کہ گھبرا نہیں تو لپ میں بادشاہ ہی لپ پوسی ملک ہی لپ پوسی یکم گلے سوں وطن تے ول ویسوں گھوڑے ہنک ماری ہک جڑے آوے دیکھے تک کیا دیکھے ہک عورت دریا تے دھاندی پئیے چندن ہار ہوں لتھا پے کنارے دوتے توتے نے چندن ہار سونیان کیتا کہ اے جڑا چندن ہار ہے اے پھلا باش ذاتی دے او کو چاہے اس دور کہیں درخت دی ٹہنی تے بن آیا رکھ آیا کہ بھئی پھلا والا آیا او کو کس تو پھلا باش ذاتی ہیں گھبرا نئیں گھوڑے کوں گولی کھڑاں تئیں کوئی گول کیتا میں انشاءاللہ بادشاہ کوں گلیساں و توک رلیساں و توک وطن تے گھن ویساں و توک وسیساں مارکا ہن روز اڈے پھردا ودے ہیک جاڑے منڈی چ ونجے ڈیکھے تاں کیا ڈیکھے فیاض سکندر پھلا والا بادشاہ کڑ تے بوری چا کے دھاگ تے پہ مریندا ہا ایں سنجان کیتا کہ میرا مالک ہے تو تن ونج کے انہاں نال ملاقات کیتی۔ اوہاں آکھیا بس آخری بوری چاہ بھائی بوری نہ چاہویں۔ اوہاں آکھیا کیا؟ اوہاں آکھیا قسمت بدل گئی وی۔ ہر شے لبھ پئی ہے۔ اج رات اتھائیں گزار۔ کل صبح ڈینہہ تھیسی۔ فلانی جاہ تے آ ونجیں۔ تیکوں چندن ہاݨ مل ویسی۔ اوکوں بازار اچ فروخت کریں۔ شاہی لباس گھنیں اپݨا۔ اپݨی بیگم دا۔ اوکوں گولی کھڑاں۔ تے گھوڑا فلاݨے کوچوان کول کھڑا ہے۔ اوکوں مل گھنیں۔ سارا کوں گھنیں۔ ولا واپس وطن تے چلدے پئیں۔ مار کا دھمی نہیں تھیا شاہی لباس کیتا ملکہ دا لباس کیتا گھوڑا مل کیتا اس تو بعد سائیں بیل سوار کیتا تو تو تو اڑدا آندا ہے جمرہ پیندا آندا ہے آ گیا بادشاہ اپنے محل دے وچ اتلی منزل دوتے جیڑے ویلے ملکہ چڑھن لگی نا تا میاں مٹھو آکھے کہ جتی دا ہک پولا تھیں لہا کے سٹی ون او ہک پل الہا کے مر کا سٹی گئی آپ ونج کے وئے تخت تے بہہ گئی سیج تے بہہ گئی مر کا ایڈوں پہنچ گئی خبر ڈوجھی ملکہ تائیں کہ بادشاہ نویں شادی کرے اوں آکے ونجا دیکھاں تے سہی دیکھ کے جی سونی پر نہیں چاہے او آوے تم پوڑی دے اتے جتی دا پولا لتھا پے سونے دی تاراں والی جتی پولا ڈٹھا کہہ کا مارا سی انہاں آکھیا جئے دے کول ہک جتی نہیں سنبھلی سی او شاہی سنبھلے سی او کیا کرے سی جتی چائی سی اتے گھن گئیے اتو روشن دان اچ میاں مٹھو بیٹھا ہی مار گا کسا مکدا پئی تھئی اتو روشن دان اچ میاں مٹھو بیٹھا ہوں آکھے تھے کو آکھا نہ وی توں تا کہ سونیاں دی جتی جوڑی نے چائی کھڑی نہ ملکہ دے بھلا باشزاد دی جتی ہوں آکھیا جیندا ہے تیکو تے بوٹیاں بنا کے کھا گئی ہم ہوں آکھیا تیکو آکھا نا ہم ہی ایک دفعہ میں ولا شاہ سکندر پھلا والے بادشاہ کو وسیساں پرنیساں سارا کچھ کیتے میں کیا تھی سکدی کوئی تھی سکدی تے کر ساڑ بھج بل گئی ہوں آکھیا بادشاہ اے تیرے رکھن دی نہیں ایکو طلاق دے بادشاہ نے اپنی پہلی بیگم کو طلاق دے دیتی ڈو پھل آپس اچ مل گئے یعنی فیاض سکندر پھلاں والا بادشاہ ہی مل گیا پھلاں بادشاہ زادی بھی مل گئی مارکا او اتھاں کٹھے زندگی بہ گزریندن اساں گھتی بیٹھے اتھاں انہاں دا قصہ قصہ دے وچ اس تے ایکو لازمی شیئر کریسو شکریہ